גמרא מציון, תוספות מציון, התנהגות מציון, הקשבה מציון, נו? תפילה מציון, מידות מציון, א מציון. טאטע האט געזען אזא צעטל, גלייך געגעבן א גוטע ציקערל. א ציקערל. נאכן אויפגעבן די מאמע איז געגאנגען אפנעמען מוישעלע פונעם מוסד. און דער מוישעלע האט זיך נגעל בנפשו, זיינע אויגן האט אים געהאלטן אין שפיל נאכער, נישט געקענט האלטן די אויגן נארמאל. האט געהאלטן אין איין ווארפן די אויגן. און די מאמע זי ד משל האט אים האט איר געקוקט מיט די אויגן א מינוט, א גאנצע מינוט. זי איז אהיימגעקומען און אנגעהויבן צו מאכן טעלעפאנען צו אלעמען, א גאנצע מינוט האט איר געקוקט, ווייל ס'איז טאקע געווען א מאדנע זאך, ווייל ער האט איר געהאלטן אין איין ווארפן די אויגן, איך האב שוין א גאנצע מינוט האט איר געקוקט אויף מיר. דו מיר צו קלינגען צו איר שוועסטער צו איר שוויגער צו איר באבע צו איר עלטער באבע צו אלע חבר'טעס צו איר מוישעלע איז געקוקט א מינוט אויף אים און יאנקעלע איז געווארן צובראכן צושטאכן איך האב געברענגט א תיעוד אלץ מציון מציון מציון מאך נישט קיין הציקעלע האט ער מיר געגעבן און א קוק און מוישעלע די ברודער דארטן א מינוט האט ער געהאלטן אויך וואס וואך קלינגט מיר די גאנצע וועלט.

יענקעלע, מציאה מציאה האבן זיי נישט. אבער דא קומט איינער מיט א יצר הרע גאס און האלט די אויג א מינוט א מינוט געהיטן די אויגן. די אייבערשטער איז מאיר בחלקו, די אייבערשטער הייבט אויף טעלעפאנען, וואס שטייט אין די גמרא על שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז על הים בכל יום, על רע וכל דור וכרך ואין אויך אויך, דער בעש ט גיבט ארויס א צינטוק, יענקעלע האט געהיטן די אויגן א מינוט האט ער געהיטן די אויגן, איז באפטיני ואחז עינייך. טראלל ראלל זאלל זאלל זאלל זאלל זאלל מאכן זאלל עמער ראלל עמער ראלל קא באלל די קראך וויינער חוטא וואס טאטש א מינוט האט ער געהאלטן די אויגן א שמח בחלקי וואס ווילסטו מיר ס'ווענדן אין יעדן מצב האסטו אפגעקויפט מיט א מינוט דעם בורא עולם איש איש כסיסתא איש טוב ווייסט נאך אלע רבי דברות שחזל אין דו דעם חוטא אלא אם כן ניחא אז בוי. איך שטיץ דער שמש וויל ברי', רש י ברענגט דארטן די פשיטא של המקרא, וואס הייסט פשיטא פשיסטא? זאגט רש י פשיטא איז תת מדרכי הצניעות, זיי האט זיך בייגן פון דרכי הצניעות. שמש וויל דאס איז די פראבלעם? פו ווי זי האלט דאך אין שאול תחתית איז זי, די פראבלעם איז תת מדרכי הצניעות? דאך די אייבישטער האט געזאגט וועלט דא נאך איידער קני סתירה, וואס איז תת מדרכי הצניעות? דאס איז דאך די פראבלעם? זי האט שארף דארט. דא זאגט די תורה, דו זאלסט וויסן, די יצר הרע קען נישט נעמען א בחור פון עיקרי רומי און אים אראפווארפן אין ביהמד, ס'איז נישטא כזה זאך, נאר וואס מאכט ער מיט אים? טייט מיט דרכי הצניעות, ברעכן א גדר. נאכדעם זאגט די שמש בנט קומט נכנס בריח שתית און ווארפט אים אין שאול תחתית. ווען ער באכט נישט דעם טייט מיט דרכי הצניעות וואלט ער דארט נישט אנגעקומען. זאגט ער, די תורה זאגט דאס וויסן כסיס תשע אז ס'האט זיך אנגעהויבן נאר פון איין זאך, פון טייט מיט דרכי הצניעות איז געבראכן א גדר. זאגט די שמש מילדע פאר היתמות מסכת סוטה, אז דאס געדענק אז עס האט זיך אלצדינג אנגעהויבן נאר ווייל מען האט געבראכן א גדר, האט מען דארט יעצט נישט, עס איז א גדר אין יראת שמים. עס איז א גדר, טאפ! דאס איז דאס דער פראבלעם? יא! נאר דא איז דער פראבלעם, עס וויסן דא איז דער משורש פירושו לנו, געבראכן דעם גדר און פון דעם איז געווארן וואס איז געווארן, אויב שלא כן.

און זיי נאר געפרעגט דעם בריסקער רב, און געהאט, בריסקער רב האט זיך געהאט גדרים מיט אזעלכע גאר שארפע, האט ער געפרעגט דעם בריסקער רב, האלט נישט אז עס איז צו שארף די חומרא? האט ער נאכגעזאגט, דא איז א דאך פון הונדערט שטאק, א ברייטע דאך, עס איז א ברייטע דאך, האט נישט קיין מכה, איך שלאף מארגן אויף הונדערט שטאק, הונדערט שטאק. וויל נישט שלאפן ביינאכט דא אויפן בעט אינמיטן דאך. נע רבי איך שלאפ נישט דארט. וואס איז א ברייטע דאך? אבער ס'האט נישט געמאקט איך קען. פרעגט אים בריסקער אפ ווען ביסטו די לעצטע מאל אראפגעפאלן פון בעט אין שטוב? זאגט ער איך בין קיינמאל נישט אראפגעפאלן פון בעט אבער אן קען מאקט איך נעם נישט קיין סיכונים. וואס האט די מוהרא ש ז ל אריין געדאכט? איך נעם נישט געזאגט גענוג זאגט ער ביי מיר איז די עבירה אזוי וואס פארשטייסטו נישט? רבותי האט עס די בריסקער רב געזאגט בזמנו האט ער געזאגט א ברייטע דאך מיט הונדערט שטאק אלע זענען היינט היינט איידעם לדבר אז היינט איז נישט קיין הונדערט שטאק נאר מיליאן שטאק און אזא שמאלע דאך נישט קיין ברייטע דאך וואס איין קנעפל אין שאול תחתית און די בחורים אה בסדר אה א גדר. א גוט יעדער היינט אן א גוט דארף נישט השם מיר מציל זיין היינט די אלע ווערטער די אלע שארפע ווערטער היינט זעהט מען דאך היינט דארף מען גלייבן אין דעם דארף דארף נאר שכל א גוט יעדער א גוט יעדער אין ירא שמים המממ אבער מיט א שחזקות שחזקות יא ער זאגט עפעס רבי צדוק האט פריער גערעדט מיט מסעוננים ס'איז שארף יא דאן רבי צדוק רעדט עפעס מיט מסעוננים אז וואס זענען זיי וואס זענען געווען צובראכן.

על כפנים איז ווי די יסוד וואס מען האט גערעדט ארום און ארום. ווער ווייסט הייסט ארום און ארום? מען האט דאך געהערט גוט וואס הייסט ארום און ארום ווייל די עולם, די פרי ש זאגט אין ש פ ג אז די עולם האט א טעות אין דעם ארום און ארום. ווייל די פרי ש זאגט אין ש פ ג, אין יורה דעה, אין יורה דעה ש פ ג, די גמרא זאגט לך לך אמרינן נזירה לאמיר דאך וויסן אזוי, ס'איז דא זאכן וואס דער רבונו של עולם שרייט דאס איז גדר און יראת שמים זאל נישט זיין קיין יו י, די מענטש איז געבויעט מיט עליות מיט ירידות אבער א גדר מוז זיין א גדר, יעי' דהיינו מיט קברות התאוונות איז סמוך הציון דאס ספר אייזער אליהו ס'א תלמיד פון קאצקער רבין ער ברענגט עס בשם די ספר ברית מנוחה, ברית מנוחה איז א תלמיד פון רמבן, די ספר ברית מנוחה פלעגט נישט אראפגיין פון בעלזער רעבעס פונעם טיש. ידיעה. די ברית, ער ברענגט אונז שוין די ברית מנוחה מיט קירות הטאוועל נושאים אום חצרות, א חצר וואס איז א גדר אין ירושלים, א חצר, א חצר איז א גדר, זאלסטו וויסן א גדר איז נישט מיינען נאר דער בעל תיבה ניק, ווי קירות הטאוועל, וואס ביסטו א ערליכע אינגערמאן נישט די תיבה איז שוין געגאנגען ביי דיר, חצרות מיזטו האבן, א גדר מיזטו האבן. א גדר מיזטו האבן, ער שרייבט פארקערט, ער שרייבט אויף אזא שארפע לשון, והגם הוא אדם שיודע בעצמו שאין נוקי בר לבב, אף על פי כן אסור לו להרוס א גדר והסייג, ועיקר עבודה בגדרים מסייגים. ווייסט וואס סאטמאר רב פלעגט זאגן? אין ס'א תשובה אין דברי יואל, ער זאגט לך לך אמרינן נסירה, זכור זכור, אחר מלאות יקרב. שיט, זאגט ער, פונקט דעם נוסח האסטו געכאפט? פונקט דער נוסח וואס? זכור זכור? פשוט די איין גאט זאגט אים זכור זכור. דער נוסח איז דאך א הערליכער! אים זאגסטו סחור סחור, געב אכטונג, ברענג דעם נאזער. זאגט ער יא, דו מיינסט זיי דארפן גדרים, דער ערליכע אינגערמאן דארף גדרים, מקוואות א טאוועלע איז באגראבן צו עבירות און שמחות צרות, יעדע היינו דארף א גדר, זיך נישט איינרעדן נאר יענער דארף א גדר, יעדע היינו דארף א גדר, שיין, נזירה, פאר דעם נזירה זאגט מען אויך סחור סחור לאחר מלא סקרן, אבער איך האב דאך געזאגט אז דער עולם האט עפעס א טעות אין דעם ארום און ארום. ער האט געהערט וואס די פרישע זאגט אין יורדאיאן שי פ ג. ער זאגט דער עולם האט א טעות, לך לך אמרינן נזיר את שכור שכור לכרמל לא יקרב, זאגט ער דער עולם פארשטייט, וויאזוי פארשטייט דער עולם, און דער עולם האט געלערנט די גמרא אז מען זאגט דעם נזיר דריי זיך שכור שכור ארום און ארום ווייל לכרמל לא יקרב גיי נישט אריין אינעווענדיג ווייל דו קענסט דאך נכשל ווערן. יא, ווי זאגט נאך אמאל, לך לך ונהנה זרע זכר זרע גר ארימה און ארימה לך עמל לזיכר, זאגט ער ס'א טעות, בפרישה, העולם טועה מפרישוי, נאר מ'דארף עס ליינען אזוי, לך לך ונהנה זרע זכר זכר לך עמל לזיכר, ארום און ארום גיי נישט. אזוי זאגט די פרישע יודעישע פרקים, זכר זכר לך עמל, נישט גיי זכר זכר ווייל לך עמל לזיכר, נאר זכר זכר לך עמל לזיכר, ארום און ארום דריי זיך נישט דארטן ווייל ס'מסוכן. אנדערש דארף מען עס מסביר זיין תשפ ו.